L-istorja ta' żejtun min qed jismagħha jekk jogħġbok. Skużani, imma. Ullallu xi dwejja. Jiena jidri li mela bniedem temmen fid-demokrazija. Qed se ngħidha u marti weġġa' lil ħadd għaddiet dika. Sewa. Dak iż-żmien wara kemm għadda żmien, kemm saru affarijiet oħra, kemm ħbib. Anke l-istess nies li sparaw fuq nusit ħabib tagħhom u sitt tabib tagħhom biex tkun taf. Nista'. Ġifieri m'għandi l-ebda hard feelings xejn. Hekk tkun taf l-istorja ngħidilek u daqshekk. Meta tasal elezzjoni, Malta maqsuma f'distretti. Mhm. U għandek l-ewwel distrett sa 13 distrett. U kull distrett jeleġġi ħamsa minn nies. Tajjeb, issa meta inti ħamsa minn nies u itellawhom il-poplu. Issa. Meta waslet l-elezzjoni tas-71, dik kienet, Inbidlu d-distretti. Ġifiri d-distrett l-ewwel wieħed fejn kont lajt l-ewwel darba jiena li kienu Bormla, Birgu, l-Isla Karkara u Ħaż-Żabbar, dak inbidel. U Ħaż-Żabbar ġie maż-Żejtun u ma' Marsaxlokk. Kien Żabbar, Żejtun, Marsaxlokk u Wied il-Għajn. Ġifiri nbidel kważi totalment. Birgu, l-Isla Karkara dak kien inqata' għalih. Ovvjament jiena kont f'daw kont noħroġ fiż-żewġ distretti, ma meta nbidlu meta qasmu d-distretti, tajjeb, ovvjament jiena kont bdejt immur f'daw id-distretti l-ġodda, fil-villaġġi l-ġodda, Marsaxlokk, Żejtun, dak kollu, biex nagħmel nġib il-voti. Mhux hekk? U malli nbidlu d-distrett u mort l-ewwel darba Marsaxlokk, Hemmhekk l-għodda l-ewwel xebgħa li qlajna, bum, mill-ewwel. Konna ġo ħanut, ta' għajxa wieħed, mhux se nsemmi smit, ovvjament, xi Bar, ġifieri sirna tkun ġo bar. ħbieb, sirna ħbieb da kollu. U kellu banketti daw beda jgarhom, jkissellem, jkissellem u da kollu. Aħna mbagħad meta morna lura lejn id-dar konna għaddejna minn Ikisser lemm u kisser le. Il-ħanut, il-ħanut. Qed ikisser il-ħanut jew qed isawwat lilkom? Il-ħanut, it-tnejn, il-ħanut. Okej. U jgara u jagħmel, anyway. U mbagħad hemm konna ħrabna b'xi mod u konna għaddej morna ħaż-żabal lura mhux mit-triq prinċipali imma minn San Ġużepp ngħidu, jiġifieri side road. U hemmhekk b'xi mod hawn sibniehom hemm ukoll dawn jistennuna u l-istess xebgħa oħra hemmhekk. U insomma għaddiet. Kemm kontu nies intom? Konna żewġ karozzi forsi konna erba' ħamsa. U għaddiet. U niftakar kienet iż-żmien tal-Immakulata, Diċembru, xaġe. U billej konna konna riqet, dak iż-żmien kienu joħorġuna ħafna billej mhux bħallum, meta konna tobba. Ħabbat il-bib, minna qomt, ħarġ mill-gallarija u kien hemm wieħed ma' mara u qalli qalli għandi l-mara qalli ma tiflax, qalli importa tinżel tara, mela le, biss dressing gown. Inżilt isfel, u kif taħt il-bieb da poġġa żewġ revolvers ma' sidri, tefgħani 'l ġewwa, għalaq il-bieb lila ħalliha 'l barra u lili ffirmani b'żewġ revolvers, u beda jheddidni jekk toħroġ u da kollu, anyway. Il-mara ndunat li kien hemm xi ħaġa x'inha dak il-ħin l-arja kollha li kelli b'żewġ revolvers ma' sidri għaskelli vuċi x'ngħid, u Niżlet biex tara x'inhu jiġri, kienet fit-taraġ u ħda Alla Alla kienet ċempel il-pulizija, Alla nisparalu, xi ħaġa hekk kienet. Din xorta ċemplet il-pulizija, ġew il-pulizija, dak iż-żmien kien il-Labour fil-gvern. Dak sadattant laħaq kisrinna l-antiporta u kisser xi ħaġa mill-uffiċċju tiegħi. U sakemm ġew il-pulizija, mbagħad meta ġew il-pulizija lilu kalmawh, Qalulu biex jitlaq lejn id-dar u ma għamlulu xejn daqshekk għax naturalment kien iż-żmien tal-Labour. U aħna bqajna li kellna, ġifieri da. U niftakar mbagħad għad Dominku Mintoff kien qal li jiena ħfirtlu ma kien veru xejn dak iż-żmien. Imma insomma, u għaddiet. Ma biss min ħfirtlu. Għetlek, sinna ħbib. Għetlek, jien m'għandi xejn kontra ħadd, mhux xodda kizmi konna dawn imbagħad jgħaddi kol. Anyway. U di ta' żejtun kienet li dak dik l-istess selezzjoni taf ta' kien il-mass meetings. Jiena ma kontx mort il-mass meeting tan-Nazzjonalisti, kien hemm mass meeting tal-Labor u mass meeting tal-Nazzjonalisti, ma kontx mort il-mass meeting tan-Nazzjonalisti u kien hemm xi nies iż-żejtun Tajjeb li dak iż-żmien kienu tant konna tant ħoroxna l-aħħar stess għalejt żejtun li kien hemm xi nies li jridu jkellmuni. U peress li kien hemm kwiet u kulħadd telaq lejn il-meetings u dak kollu, dak iż-żmien mhux qed ta' llum, ta' konna kienu kien hemm xi għoxrin private kulħadd raħal jiżvojta ftit, tifhem? U hemmhekk kien hemm xi ftit nies fid-djar li jridu jiltaqgħu miegħi bħala bħala kandidat, u morna nkellmuhom. U dawna kif spiċċa l-meeting tal-Labour, saru jafu li aħna qegħdin iż-Żejtun.

Aw hemm, u niftakar fit-tarf tal-isqaq kien hemm grada u lili ħarbuni minn din il-grada, tefgħuni, tefgħuni, qaluli għaddi minn hawn u ġo kont qiegħed ġo l-għelieqi. U jiena miexi u l-klieb jiġru warajja, wu wu wu wu wu, u jiena bil-pipin jiżla' ma' saqajja, wu wu wu wu wu, sakemm mbagħad wasalt ħaż-żabba lanqas naf kif, imma wasalt ħas-sajjied. In the meantime, Fil-frattemp kien hemm żewġ karozzi li kienu bis-supporters tiegħi, bin-nies tiegħi, u dawn ġew biex jaraw x'inhu jiġrili ġoż-Żejtun. Dawn inqabdu fil-mob hawn nies Laburisti u dawna ħarqulhom il-karozzi, it-tnejn, ħarquhom. Tani ti kont qed għaddej jiena minn ġort l-għelieqi u tara ħuġġieġ kbir, ħuġġieġa kbira tiela. Sadattant kien hemm karozzi oħra fej bdew jiġru wara u jisparawlhom iwi minn dak minn wara u wieħed laqtuh ġo rasu, balla ġo rasu, għadha sal-lum ġo rasu dil-balla, u ieħor ħaduh f'idejh u ieħor ħaduh żbrixx. ġo rasu, u l-ieħor ġo jdejh, u kulħadd sejjer id-dar tagħna fejn kien hemm il-mara tagħmilhom il-ħobż biż-żejt u t-tadam dak iż-żmien u dak kollu, tilqagħhom, u kulħadd ħereġ deħel ferut. Ovvjament din ma kienx taf fejn jien għax jiena waħdi kont niġri waħdi. Sakemm wasalt id-dar, ovvjament min jaf din x'ingwi tkellgħet sakemm ta, u meta dħalt hemmhekk nara r-rebus id-dar min bid-demm 'l hawn min bid-demm 'l hemm, noħduhom għand tal-X-rays biex naraw fejn għamilhom il-balla u fejn mhix il-balla u dak kollu. Mbagħad kellna wieħed minnhom li kien balla ġorasu li ovvjament spiċċa l-isptar St. Luke's. Mm, mm, mm. Dan mbagħad konna kont ġbart il-flus għalih u one fine night konna morna ġol isptar ħrabniħ minn hemm sraqniħ minn ġol isptar minn ġos sodda, konna biddini l-wiċċu U sifrinnieh. Tista' tgħidlu kif għadda mill-airport dak ma nafx, għax ma kienx jintgħaraf, għax konna dejjem nibżgħu li da se jiġru warajna u jaqbduna. Alla konna konna ħarrabnieh u ħadtu jiena ħadtu Saint Thomas l-isptar. X'kienet il-biża' li jerġgħu jiġu jispiċċawh? Jaqbduna, iżda jiġu warajna u jżommuna. Alla mbagħad hemm konna morna ħadtu Saint Thomas l-isptar ta' Londra u kienu operawh biex inaħħulu dil-balla. u ma rnexxilhomx. U bdejt balla baqgħet baqgħet fuqu sal-lum. Għadu ħaj, u minnu, u għadu bil-balla ġo fih. Wow. Ġifieri, dik, ma sa dik insija, ġifieri, għadha għadda, għalmenu ħanamluha pożittiva. Sewa. L-iskop li ġilidna lih, irbaħnih, illum, jiena u qed nitkellmu, free li hawnhekk, Oħrajn li tismawna, min forsi jaqbel miegħi, min ma jaqbilx magħna, imma almenu almenu għandna l-libertà tal-kelma li qabel ma kenniex. Mela tlaqna.